Puji Tuhan sekali agi kita betemu baru diatu aku deka mai kita mending ke baru ba pemungkal inya bekenang ke bah surut bagi lapan lalu ba ayat ti keterubah iya nya ba ditu meda tang Allah Taala ingat ke Noh enggau semua jelu babas enggau jelu tupi ti enggau iya dalam bandong. Iya ngasuh ribut bepuput di atas dunya ngambika ai besintak surut. Ayat ti kedua, Semua lubang ai ti di tanah enggau di langit alit megang lebu ujan udah teduh. Lalu ayat ti ketiga, Ai lalu mupuk surut. Seratus lima puluh hari udah bekau hari ti belabuh ujan nya, baru ai bebatak surut ayat ti keempat kena tujuh belas hari bulan tujuh bandong nya lalu bepanggai ba bukit di ararat lalu ayat ti kelima ai majak surut nya alai kena satu hari bulan sepuluh tuchum bukit lalu bisi pegari lalu ayat ti keenam Empat puluh hari lepas nya, Nuh lalu muka jenila lalu ayat ti ke tujuh nerebai ke siku burung kak. Burung nya terebai bepusin kiak-kiak datai ke ai udah tus. Lalu ayat ti ke lapan, udah nya Nuh nerebai ke siku burung achang kena ngabas penyurut ai. Ayat ti ke semilan. tang laban tanah agi ampuh ai nya alai achang nya nadai nemu endur diri Enggap. Laban nya nadai alai Enggap, achang nya pulai baru lalu ditama ke Noh ke dalam bandong. Ayat ti ke sepuluh, tujuh hari udah bekau nya iya lalu ngelepas ke achang nya baru ari bandong. Ayat ti ke sebelas. tang lemai nya achang nya pulai baru mengum selama daun kayu kana ti agi idup nya alai hari nya Nuh nemu ai udah surut lalu ayat ti ke dua belas tujuh hari udah bekau nya Nuh ngelepas ka achang nya baru sekali tu achang nya nadai agi pulai lalu ayat ti ke tiga belas lebuh umur nuh enam ratus satu taun kena satu hari bulan satu ai udah tus udah nya muka jendela atap kandung nya nuh lalu nyenguk meda tanah udah rangkai lalu ayat ti ke empat belas kena dua puluh tujuh hari bulan dua tanah udah rangkai semua lalu ayat ti ke lima belas ko Allah taala bejaku enggau nuh Okey, ba ayat ke-16, pansut kita ari bandong tu enggau bini nuan, bala anak nuan enggau bini sida. Lalu ayat ke-17, bai semua jelu enggau nuan, burung, jelu tupi enggau semua utai ti ngerayap awakka sida tau beranak betelusak lalu diau nabur dunya, ayat ti ke lapan belas, nya alai Noh lalu pansut ari Bandong enggau bini iya, anak iya enggau bini sida, ayat ti ke semilan belas, semua jelu babas, jelu tupi, burung enggau utai ti ngerayap, Pansut ari Bandung nya beraban-raban nitihka bansa sida empu. Lalu kitai lalu diatu kitai deka bekenangka Noh Miring ayat ti kedua puluh, Noh ngaga siti alta ke Tuhan. Iya mai siku ari genap bengkah bansa jelu enggau burung ti tau dempa lalu ngejuk sida ke piring tunu atas alta nya lalu ayat ke dua puluh satu lebuh Tuhan ensium pemenah rum piring nya dia bejaku kediri munyi tu Aku badu agi nyumpah tanah ketegal penyai pengawa ti dikereja mensia laban aku nemu kenyau ari mensia agi biak Runding iya endang jai. Aku badu agi ngerusak semua utai idup baka ti udah digaga aku sekali tu. Ayat ke tiga dua puluh dua Seagi-agi dunia mengkang bisi, endang bisi maya ngetau enggau maya betanam. Musim chelap, musim angat, musim kemarau enggau musim ujan, siang enggau malam, utai nya endang enda tau puntan. Ok lalu tu aja ti deka dicherita tauka dibacha aku ba pemungkar bagi lapan harap ke petara meregat kita semua lalu harap ke kita mega nemu jerita pasal bah ti surut lalu nya aja ari aku amen.